Eka n'wina va vukosi bya ka Makuleke, vana hinkwavo, vatukulu ni switukulwana, eka miganga hinkwayo ya tiko ni tindhuna ta yona, eka tihosi hinkwato ta Van'wanati, eka tihosi ta Vatsonga ni tihosi hinkwato ta Vamaboxandleve, n'wina vayoweri na n'wina vakhandli va nhlonge, N'wina va ka Njhobyana na n'wina va ka Ngubyana ndza mi losa. Ndzi vandzamela ndyangu wa vukosi bya ka Makuleke hi ku nyavatela swangi hi loko a ndzo va na swinyandlanyandla ndzi ta ndzi pfile, ndzi ta ndzi lo pyi hi tingana, ndzi ta ndzi bohe milala. Kavula. Hina van'wanati hi pariwile nyamuntlha hi xipalana lexo pala mavuthu. Nyamuntlha hi munyungela mihloti ya he vinyi. Esikwini leri ra nhlomulo emuntini wa vukosi bya ka Makuleke. Lokangi ndza swi kota ku vulavula swi vulavuleka, ni ku khoma leswo khomeka lokangi ndzi nawo nurhu ni ntamu wa kendla swendleka a ndzi ta ku siku ra wavuntlhanu lowo hetelela wa mudyaxihi eka lembe ra nyan'waka a ri thunyiwe esiku rolero a ri khatluriwe na le n'hwetini a ri kovotliwe elembeni Siku leri ra Wavuntlhanu lowo hetelela wa mudyaxihi a ri tekiwe ri ya jikijeriwa le Mahosi etaleni leri masiku ya makhombo ya cukumetiwaka eka rona. Hambileswi mahungu ya ku hundza emisaveni ka Ndhavezitha-Makuleke ya fikeke eka mina hi matakuxa, Ku xa ka siku rolero a ku fikanga eka mina. Ndzhaku ko kangetela mahungu wolawo ya ku tsema nhlana, dyambu ra rile ku tlhava, ri va ri pela ri nga si xa. Kutani mina ndzi ripeta ndzi ri karhi ndzi gomela emunyameni wa gome, Munyama wolowo wu funengetile switiku hinkwaswo swa tiku ra ka Makuleke. Ndabezitha Phahlela Gezani Jutas Mgakula i xihluke xa Van'wanatila vo rhanga. Van'wanatila vo rhanga va fikile haleno vakoloni va nga si hi nghenela. loko vanyankhandli volavo va nga vakoloni va nga siya hi khomela xikungu le Berlin eJarimani hi lembe ra gidi madzana nhungu makume nhungu mune va ya tiqambhela mindzilikano no timakela matiko ya vovinyi va ya thya ni mavitu ivi va phakelana hi wona. Van'wanati lavo sungula a va ve va fikile etikweni leri ku nga si va na va Portuguese East Africa, ku nga si va na va Rhodesia, ku nga se va na va Transvaal Republic Loko yi ri Kruger National Park yi nga ya tolo kunene, yona ni ku lorhiwa a yi nga si lorhiwa nkama lowu van'wana-tihla vo sungula va fikeke hi wona haleno. Tiko leri hi nga eka rona ra ka Makuleke na matiko ya van'wana-ti lawa ya akelaneke na rona, i xiphemu xa Afrika-Dzonga laha Ngiva N'wanati lavo sungula a va govile kona. Hi yo mhaka, a nga kona Mun'wanati la taka ka Makuleke, la taka ka Mhinga, la taka ka Xikundu, ka Xigalo, ka Nkuri, ka Miyesh, ka Mlamula, ka Majeje, ka Huhlwana, ka Nhlaniki, a nga kona mun'wanati la taka eka matiko wolawo a nga swi twi engatini yakwe leswo u le misaveni leyo kwetsima laha vakokwa wa kokwa wakwe va nge tlela kona. Ndzi rhumiwile hi tihosi hinkwato ta Van'wanati eku tisa khuwana ra mihloti ya Van'wanati laha mutini wa vukosi wa ka Makuleke. Ndzi ta ndzi rhwe mintundu ni mintundwana ya swirilo swa Vaxadzi. Ndzi ta ndzi rhwe swichocho ni swimarha swa nchavelelo, enchavelelo lowo pfa hi le ka van'wanati ni tihosi ta vona, ku suka eMzambiki swi ya ba eZimbabwe na le Zambia hambi eMalawi. Ndabezitha Phahlela Gezani Jutas Mgakula a ngo va hosi hikokwalaho ka nawu wa tiko. kambe vuhosi byakwe byi simekiwile erimintswini ra vuhosi bya tinghwazi ta van'wanati byi nga vuhosi bya khale exikarhi ka Vatsonga. Vukosi bya ka Makuleke a byi si tshama byi va ekule ni vanhu Ku sukela khale ka khaleni, ku katsa ni le malembeni lawa yo tika ya mfumo wa xihlawuhlawu, Ndabezitha Makuleke a a ri hosi hi mitirho yakwe. Xihundla xa kona hi leswaku Hosi Makuleke loko a rhangela a a rhangisa rirhandzu, rirhandzu lero hlamarisa eka tiko rakwe ni vanhu va rona. Hikokwalaho ka leswi,

eku hlaya mapfhumba ni mintirho hinkwayo leyi Sirha Ndabezitha va vuyeriseke tiko ra ka Makuleke ha yona, ku ngo va ku twa dini na nkululo. Mintirho leyinene ya Hosi Makuleke yi tsariwile hi inki ya muhlovo wa nsuku etimbilwini ta vanhu va tiko ra vona. Leswi nyamuntlha hina Van'wanati Mi hi vonaka hi nga vuya hi ta ku moo laha ntsindza, eku ta rila mutswari wa hina, kwala ka Makuleke, wu nga muti lowu khonetiweke embangwini lowo hlawuleka laha milambu ya Rivubye na Limpopo yi vukarhanaka yi tlhela yi tswontswana kona. Nyamuntlha, mati ya milambu ya Rivubye na Limpopo ya khuluka tanihi mihloti ya xitshungu xa ka Makuleke ni ndyangu wa vukosi bya ka Makuleke. Namuntlha e tintshava ni swintshabyana swa Phafuri swi tlhava mukhosi swi vhuma nghoma ya xirilo na yona minkova ya tiko ra ka Makuleke va Mavolwana na Van'wambi ya karhi ku mpfikula ni ku konya yi mpfungunya hi ngulumelo wa xirilo hikuva nyamuntlha ku wili ndlhulamithi nyamuntlha ku wili xirhomberhombe lexikulu kutani swiharhi swi ku ba mfee swi pfumala ko ya tumbela kona hi vula tano hina van'wanati hi ri eka wena Ndabezitha mutswari wa hina, hi ba mandla, hikuva ndzhaka leyi u nga hi siyela yona i ya nkoka ku tlula nsuku na pulatinamu. Vumbhoni bya mintirho ya wena byi lo tlangandla erivaleni. Vumbhoni bya kona hi byi vona hi mahlo ya hina hi tlhela hi byi khoma hi mavoko ya hina hi yo mhaka hi nge hambiloko swi vava ku siyiwa hi mutswari hi vula swona hi ri ndzima ya wena ndhavezitha hi yi vonile ina swa fanela leswaku u panulula Swa fanela leswaku u pela nambu wa N'wanati u muka kaya le van'wanati va humulaka kona. Muka u ya vonana na vatswari va wena, Phahlela Rhuveni Mgakula na mana wa wena N'wayingwani Ntombi ya ka Vukeya. Ngi rimela kaya le tiveni ra N'wampfukwe kwale Mpfungwe laha swikwembu swa Van'wanati swi akeke kona. Lulama u luleka na nambu wa N'wanati. Vemba na nambu wa Vembe. Muka u ya vonana na vakokwa wa kokwa wa wena.